Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi jajjaallatamoo. Arraan tanamee waan takkaan isinii himuuf fedha. Isiinis maali jennaan waa'ee abbaa manaatii fi haadha manaatirraa seenaa gabaabduu takkaan isiniif himuuf fedha. Gaaf tokko haadha manaatii fi abbaa manaati. hedduu wal jaallatan isiinis hedduu jaallatti hisaaba ala inninis isii jaallata jaalala yoggaa jaan jaalala hisaaba ala baate gaaf tokko osuma wajjin jiraachaa jiranii abbaan manaa gaafii gaafate maal jeen yaa haadha mana kiyyaa maali aniin kun hedduu hisaaba ala humnaa ol kaniin si jaaladhuuniif harku jira maal wanni akkana si jaaladhuu fi bira taa'ee harkarra kaatee gaafii gaafate. Mee maali sababni inni akkanatti isaa baala si jaaladhuu fi saada mana kiyyaa siirii naggoote moo wahii naggoote moo maali gizeen bakka dalagaa deemes qalbii tiyya keessaan an baddu bakka hundatti qalbii tiyya tana keessa kan manna naannooyta maali sababni maali rakkoon jiru rakkadhee jeen. Siin hin seeyxee abbaa manaa if gubbattee ol laaltee ee siiriin si godhee jette. Rifateeti siiriin si godhee ee kofaltee ammas seeyxee ilkee isii bareedduu agarsiistee ee baree abbaa manaa kiyyaa siiriin si godhee hii. Siirii maal jee gaafate. Gaafannaan siirii nan si godhe ganama wayita ati manaa bahuu deemtu osoo ati gadi hin baane dura huccuu tee taate har'aan tana gadi hin baatu sii qopheesseetiin shittootti naqee du'aayiitti godhee yaa rabbi har'aan tana jaalallatiyyaa wajji haasidaa fi balaas tanuu addaan nu baastu Waan balaa nut ta hunda addaan narraa irraa dhorki. Huccuu tanaa wajjin jaalala tiyya yaa rabbi kiyya isa keessatti naqi jeetiin huccuu dachaasee shittootti sii godhee bareechee hoggaati ganama gadiin baah jettu huccuu san harka kiyyaan si uwwisee hoggaati uwwifattee qophaa'uu keessee arke booda gad si baasee si laalee hoggaa ati gaggaragalte duubaayee si laalee tamaam yaa abbaa mana kiyyaa deem nagaa rabbi si haa galchu jee du'aa isii godhee si gaggeessaa. Yoggaan fi ati haatee dalagaa hotte ani dalagaa mana kiyya keessaatiin gad fudhadha jette. Yoggaan fi nyaata qopheessu nyaataan qopheessu san du'aa itti godhaatiin yaa rabbii kiyya nyaata kana gizee inni nyaate nyaata kanaa wajjin jaalala tiyya yaa rabbi itti naa laaqi nyaata kana yaa rabbi jeetiin nyaata sani quraana qara'aa quraana irraayis yoggaan dhaggeeffadhu sagalee teetirraa sagalee tee waraabee sagalee teetirraa kan ta'e kan biraa kan ta'e sagaluma teetirraa kan ta'e gurra kiyyaan dhaggeeffachaa Quraana kanattis dalagaan dalagu jiru nyaataan godhu jiru kanattis du'aayii godhee yaa rabbi nyaata kana gizee nyaate tajaalala kiyyatti naa laaqqif jeetiin du'aayii itti godha. Rabbii kiyya kadhachaa akkasi godha. Nyaata keessaa gizee godhus kam irra filata. Guyyaa meeqa jijjiiruu fadha. Waan ja hunda amala kee qorachuudhaaniin nyaata keessaas kaati jaallattu kaati feetu keessaa filee Hanga dandeetii teenyaatti qopheessaa. Hoggaan qopheesse immoo yaa rabbi jechaatiin du'aa godhaa. Hoggaan huccuu tee miicu gosa saabunaa kan ati jaallattu foolee isaa fileetiin gosa saabunaa saniin dhiqee hoggaan dhiqummaas yaa rabbi huccuu tanaa wajjin jaalalatii jettin halaaqi jechaatiin huccuu teetis dhiqaa. Hoggaan fi ati alaa dhufte osoo sa'aan dhufuu keetiin geenyeen duratti nyaataas qopheessee huccuulee teetis qopheessee qe'ee tiyyaas akka ati jaallattu qopheessee achi boodaan sa'aan dhufa keetii yeroo dhiyaate ijoollee tiyya huccuu babbareedduu kaawuyaa godhee fi huccuu isiin jaallatu kaayee fi fuula isaanii irraa dhiqee waa dibuu feesisus waa dibee hoggaa ati achi ol seente ijoollee tana si afaan gadhiisa. Ifiifis ijoollee tana duubarra ilkee tiyyaan ilkee seeqinsaa seeqaatiin fuula kiyya gammachuudhaa siif qopheessee wayita ati jalarraa ol deemuu kee si beekee asii ijoollee si afaan gadhiisee keessa si afaan deema. Alarraa aartee dhuftus seeqinsuma kiyyaanin si keessaa xuuxee aara keessaan si keessaa baasa. Yoo ati tarii mufannoon takka jiraatte Dafee waan san wallaanuudhaafin hattaa imimmaan illee buusee wal- wallaanuudhaafin tattaaffii godha. Wayita ati ol seente bootaa ati irra teessuu fi mana kiyyaas duraanuu tolchee waan hin jiruuf bootaa ati irra teessu kophatti osoo ati gadi hin teenye duratti hoggaa ati ol seente dafeetiin si cinaa fiigii waa sii kaa'ee taa isiin jee si teessisee kabajaadhaan akkasitti hoggaa ati gad teesse booda waan ati barbaaddu Yoo dhiqata feetes bishaan qopheesseetiin jira. Yoo waa nyaachuu feetes wanni nyaatu qopheesseetiin jira. Yoo qaama dhiqachuu feetes wanni hundinuu qopheedha. Yoo inni yoo ati qaama dhiqachuu feete saabuna keetii fi waa hunda keetu fuudhee sagaraa sii kaayeetiin bootaa itti dhiqatan mana shaawaraa sii kaayeetiin Hoggaa dhayxe huccuu jijjiirrachuu feetus hundaa'u achirra dachaase walirra si kaa'ee achumarra saabuna irraa kaati feetu sii godhee fedhinnaa kee eeguu irratti tattaaffii hangaan danda'u godha. Wayita bifa kanaan jireenya keenya jiraannu keessatti irra hedduu yeroon subhaanallaa jechuuf haadhu zikirii subhaanallaa walhamdulillah wayim yookaanuu istikfaara yeroon jechuuf haadhu Quba kiyyarra ejjachuurra quba kee gubbaarratti astaghfirullaha wa atuubu ilayhi jechuutu na gammachiisa. Irra hedduu quba kee kiyya dhiiseetiin kee gubbaarratti astaghfirullaha wa atuubu ilayhi jechuu jaalladha. Sihrii nan si godhe yaa abbaa mana kiyyaa tana fakkaatti jetteen. Inninis gammadee dhuguma yaa haadha mana kiyyaa wanni ati naggoote siirii halaal siirii rabbiilleen halaal nu godhe sihrii ajaa'ibaan naggoote jee bifa kanaan gammachuun teenya itti fufaa jirti ganaallee yoo rabbi jee haa itti fuftu jetteen isiinis. Inninis gammadee Rabbiin umrii wajjiin nu haa dheereysu, Rabbi wajjiin nu haa dhiisu jechuudhaan jiruu gaarii wajjiin dabarsani. Sagantaa gabaabduun waa'ee haadhaa fi abbaa manaarraa isiniif dhiyeessuudhaaf isiniif dhi- isiniif dhiyeesse kana fakkaata. Sagantaa biraatii wajjin hanga wal agarrutti nagayaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.